Za za avy any amin'ny tany offre, hitanao ilay amin'ny cent quarante mille offre standard iny, ilay offre standard antsika io zany an, io raha mikasika mikasika réseaux sociaux foana, mikasika facebook, mikasika instagram, izy koa par exemple misy misy restaurant ee par- karaha iny par exemple, zareo zany manana page facebook, manana.

ino ty izo ra professionnel tsy mila magnasahasaha olo agnatiny zo ao fa mijaly koa am ra trapeze igny ra karakara zegny igny zegny offre standard ty zegny ra mikasiky reseau sociaux fogno andeha agnantsoro olo aminy aminy commerce ndreo Raha tegna but ntsika zegny am magnaraka io koa fa koa fa miasaasa amintsika lera deux mois trois mois karaha igny izy koa isaka tsika magnano publication i publication i magnantsoro olo mande mivanga bebe kokoa isan te isaka magnano publication zegny zegny le programme avake i zegny atsika baka zegny miara miasa aminjare igny

interesse am produit ndrô, izy koa par exemple zegny izy igny rô mandafo tsy haiko e, mety rô mandafo lasopy masiro karaha igny, olo tia lasopy fo zegny ande ande ande ataontsika agnatin'ny communauté ao, aminjegny rô mahita publication ny lasopy igny ma matsiaro ty hihinagna lasopy matsiaro ty hihinagna lasopy jusqu'à rô mande mihinagna lasopy amindrô agny, zegny le le programme antsika, ya. Avy aminjey eky igny le le offre antsika eto premium ty aminjey eky.

Réseaux sociaux ary hoe par exemple rô koa misy page Facebook ary hoe rô roe igny ndray indesintsika, rô koa misy page Facebook araiky bôka compte Instagram araiky, rô roe igny indesintsika, izay gn'edy am'pack standard edy e, fa izy koa am'pack am'pack premium izy réseaux sociaux efatra, efatra zegny le indesintsika, izy koa misy Facebook, misy Instagram, misy YouTube, misy TikTok na Snapchat, indesintsika zegny le le compte efatra.

Paternum maro magneky miara miasa amintsika igny i fiche nalefako aminao igny finoanao izy igny aminjay igny mba hoe equipe ny créateur antsika mangala raha anao direct mangala rendez vous aminjareo boka bon anao mivôlagna aminjareo anao koa fa nikoragna nikoragna nikoragna fa agneky nagneky reo fa hiara hiasa amintsika dikan'izegny raha ataonao anao mangala i lien igny agnatin'ny fiche nao cliquer-nao na mi-atterrir amin'ny amin'ny page ny prise de rendez-vous, intégration client, finoanao ilay raha, boko ampidirinao amin'injaiky rendez-vous mana misy tany angalagna rendez-vous zay mintsy vao anao magnontana amindreo tsara ilay raha ino anareo libre lib libre hely amin'izay ny equipe createur anay mikaiky anareo mba ma mi andeha hi-poser question maromaro a afahanay andeha hagnampy anareo. Ya, mana question io an, maro mila zareo zany mila mi-prevoir trente minutes minimum a magnano io intégration io, izy koa par exemple rô tsy possible magnano izy azôvy olo mahay tsara entreprise-narô ty miara miasa aminarô ato andeha agnanaovagna rendez-vous io na tsy rô fô izy koa tiandreo rô izy ya d'accord izy koa tiandreo adjoint-ndrô izy na secrétaire ya pas de problème fa izy fô mila olo mahay tsara i entreprise io mana question io zegny

fa am le pack premium ity zegny atsangana antsika fô le raha fô tsika avake zegny magnamia conseil fô zegny zegny raha mety ataonandre tsika aveo efa mijano zegny zegny raha mety ataonandre zay tsika aveo efa mijano fa le hoe am pack vip ty zare ka miditra am le pack vip zegny atsika isanandra miaraka mandinika aminjare hoe karakory andezahoanandre client bebe kokoa. ampiasaintsika réseaux sociaux, ity facebook, instagram, andeha ampiasaintsika antsika hagnano vidéo ny publicité, hagnano vidéo, le raha possible mety atao eo zegny amin'ny stratégie marketing andeha hitsangana antsika, antsika amin'izay tsy maintsy miaraka mihetra amin-dreo koa, za sûr fa maro zegny raha mety dinidinin'reo mety possible mety zegny amin'ny mety atao zegny amin'ny entreprise ndrô karaha magnano pu- publicité ndraha e, magnano vid- video ndraha e, fô izy koa zegny sarotro atao bôka le raha fô satria mila vôla magnano izy, non, agnatin'ny pack pri- VIP ity trois cent quatre vingt seize mi- mille ariary io, agnatin'ny zo ao, rô koa mila site internet rô mahazo, rô koa tagnabiagna zegny vente par exemple amin'ny facebook karaha regny rô mahavita magnabiagna ino ty boky kokoa réseaux sociaux alentsika agnatin'ny zo ao réseaux sociaux efitra atsika amin'izay mivolagna amin-drô hoe fa narô koa mangala pack vip ty anrô rô tsy ambelanay ataonay tout le main possible azahoanarô vôla bebe kokoa zegny mahatonga le hoe le promesse entre quinze à soixante cinq pour cent de chiffre d'affaires atsika zegny avy eo mivolagna amin-drô tsika fa anarô koa miara-miasa aminay en mode vip

taogno niesantsika niesanjare mitsika zare na vao mipidriky par exemple tsy haiko tsy haiko deux cent millions par exemple fô zegny zegny edy e dikan'izegny le agnabo igny le agnabo igny ça veut dire le cent millions nazon-dreo en plus igny dix pourcent-ny zegny ça veut dire dix millions omen'ireo antsika. Zegny fô zegny le ataka antsika fa fa antsika mivôlagna aminjareo hoe izegny ataonay diniky isan'andra, ekipo jiaby tsy maintsy mi- mandiniky hoe karakôry azahoanarô vôla bebe kokoa ary zay tsy maintsy agnano proposition aminarô isan-teteky, ty raha mety atô, at- ande ataontsika publicité raha mikasika raha karaha zegny karaha zegny karaha zegny fa offre anarô ity produit ity misy potentiel akôry anarô, pare aminarô sa tsy pare aminarô, aha tsy pare aminay fô raha hafa atô ai, ok ino basy raha atô, i produit hafa, produit hafa tianareo andeha atao andeha atao pub, ya produit hafa, ino? ehe fa lasopy, lasopy mandeha be minay ato, ok basy, dikan'izay nga njay antsika hi travail autour ny lasopy igny, i lasopy igny atao mila atao maro feky e, andeha atao video, andeha atao temoignage n'olo olo tia tia tia izy igny take, maro zegny raha mety ataontsika mbô andeha agnantsoritigna ka olo olo sasany zegny amin'ny amin-jare akao. zegny matonga le hoe amin'ny VIP ity amin'ny am VIP ity zy zegny le VIP le contrat tegna importe amintsika premium ity premium ity olo koa fa nidiko premium tsy maintsy andeha ampidirintsika pack VIP satria nagnino amin'ny pack VIP ao tegna azahoanjare benefisy satria atsika misy ekipe maro atsika misy ekipe maro avake zare zegny ka miditra amle VIP ity mahazo mahazo le mahazo atsika zegny le client vip ntsika de par exemple atsika atsika key atsika key fô zegny atsika key mafiry misy anao anao za raiky fa boka sambava fa ndre hitombo tsy ela par exemple zare antalaha koa de zare maro atsika mafiry jiaby atsika mitsy quinze atsika marikidrikitry quinze atsika jiaby fô petit à petit ka atsika hitombo ya. par exemple zegny zare surtout par exemple zare antalako edy e, zare koa fa maromaro izy ka publication zegny za mangataka amin'ny collaborateur antsika jiaby zare mbô mi-partage mbô hitahitan'olo zegny le le rabekiny, ya zare mbô mi-partage jusqu'à publication zare ka zegny ahazo force de frappe ntsika mana antsika maro isaka publication VIP fô edy volako zay edy e, le VIP jiaby isaka publication ntsika nde hi-partage koa mbô nde ampahay olo maromaro sasany igny mbô hampitombotombo olo amin-jare koa fô ka baka izy igny. Ia. I juste za i i amaramparagna izy amle ambany aty le fanjo premium izy farany ambany aty misy ohatra cinquante mille ariary araiky amzay trente mille ariary izy igny volanko aminao igny izy igny raha mikasiky le hoe référencement naturel aminay en France aty olo fa miady mare aminazy io. par exemple tany ipetrahako eto zay zay na zay tsy dimy mille habitants olo vitsy fô zay mipetraka aketo fô anao koa mi taper am par exemple amin'ny google anao mi taper restaurant à la côte saint André ndraikindraiky anao mahita par exemple am résultat ary misaoritra hoe annonce misaoritra ila annonce ça veut dire zegny rô igny ny tsindriany roa vola zegny i mot restaurant igny mba hoe ko ko olo mi recherche izy igny mbô i roa miboaka voanalohany fa le propozentsika amy clientsika tsy zegny kitrehintsika rango izy io ty na concurrence mbola tsy tsy de mare aminareo ao atao moyen rango izy io ty lera concurrence mare

Par exemple zegny zare managna managna entreprise igny niara niasa amintsika ave niaraka nagnano vente en ligne amintsika eto eto par exemple aminjegny andro hafa agny ni decider hoe bon ande alafiko zegny entreprise nakaty i entreprise mivarotra lasopy nakaty ande alafiko izegny Prix ny entreprise io manonga satria efa misy site internet mandeha tsara io. Azonao? Tsy possible anao ah tsy maintsy na na za aminakahy vraiment za ko nandafy entreprise nakahy site internet nany mandeha tsara bien sur bien sur vidina andeha ampanongaiko. Marina fa misy système mi-fonctionne tsara système ny client mi-fonctionne tsara. Bôkô koa izy avantage nazy zegny eh ino ty olo jiaby zao tia fa am facebook olo jiaby zao tia fa am réseaux sociaux. nagnino izy dikany zegny client aby igny rô am facebook agny bon na rô nande ity olo jiaby fa mandany fotoagna am facebook io mbô ampiampatsiatsiarovigny zare fa fô ato misy lasopy masiro ato misy lamba tsara re zegny zegny le le le programme antsika avake ka zare tia zegny igny direct amiagna moyen zegny zare ivanga zigny direct amiagna moyen ivanga zigny na na payegna en ligne eky izy na payegna am orange money eky izy avy avy mangala izy antragno. raha magnanjignainjegny zegny. Mbana par exemple zegny zao teto e, misy misy stratégie mety ampiasaigna aminjegny par exemple, par exemple zegny izy koa i olo igny mandafo tsy haiko mandafo lamba par exemple, mety agnatin'ny stratégie-nany zegny izy mandafo par exemple tee-shirt maro tsara eo cinquante mille par exemple, une semaine i en fa t-shirt maro tian'olo tian'olo tian'olo mety izy magnano semaine araiky par exemple inty commande zegny avant jeudi peut être atsika lundi commande en ligne avant jeudi t-shirt ty moins moins trente pour cent par exemple raha karakaraha zegny maro feky zegny le stratégie mety ampiasaintsika andeha ampitombotombosina le activité njare Avake zegny izy tiako anao magnano prospe- prospection io tsy dia asianao limite-ny loatra amin'ilay hoe atao pa- pa- comme par exemple eto e, client ndeha ampidirintsika zao ty, client ato telo ndeha ampidirintsika io, par exemple reo telo io olo sa- olo haiko, olo haiko fa haiko reo managna i- activité, haiko reo managna managna activité ataondreo igny de za nivolagna tamindreo ah anao koa no zaho ko ta- ta- tampitombotombo olo am- am compte-nao ao par exemple ny compte Facebook nao ko tandafy rà boaka Madagascar mandeha France aty ou boaka boaka France mandeha Madagascar ou mandafy rà France fo anao io no no no mandafy rà Madagascar ao zay mo ka ataontsika na olo andafy rà zegny avy Madagascar agny comme par exemple izy io ty de camarade ko andeha ampidirintsika VV zay agnarany izy

Tsy inty tsy tsy dia misy ilay ilay tiako hoe inty tsy tsy tsy tiako asaonao limite iny zegny na olo hainao izy possible ho tafiditry client-tsika na inty na par exemple edy e rô zegny izy tsy par message ty karaha ty zany volagna amindrô ah interessant zegny e aboaha za edy naboako amizay boka offre antsika igny za boka amizay nagnazava aminy araiky ty no misy karaha zegny aminy araiky ty izy misy karaha zegny

avy amin'izay eky igny raha jiaby efa compris agnatin'ny zic ao, tsy mila zare zegny tsy mila eky magnefa hebergement fa agnatin'ny trois cent quatre vingt seize mille site internet efa compris agnatiny ao, reseaux sociaux jiaby, igny fo zegny pays-ndreo, tsika magnano création jiaby, koa besoin ny vidéo tsika magnano vidéo, fa ireo fo zegny angatahantsika mba hoe mbô mandefandefa raha amintsika mbô mety publier-na.

non seulement i page zegny boostentsika, izy vao boost igny aminjaiky andeha ataontsika ino ty engagentsika zegny communauté io, engagena izy, engagena zegny ça veut dire mba ino ty mba rô zegny mba mba mi participer, mba mi commenter, mba magnano j'aime, maro boka page professionnel regny tsisy j'aime, tsisy like, tsisy tsisy rien feky, juste misy deux trois la la famille eo fô magnano izy, fa izy tsika zao ty tsy zegny.